Hemmäňize salam oglanlar gyzlar gowymy ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy okap işläp ýörsüňizmi saman hemme daşary ýurtdaky okaýan talyplarymyz hemmäňize salam işläp ýörenler sizede ullakan salam Türkmenistandan bu günki abzordaky maşyn hiç hili abzor etmedik maşynym Lexus RX

Menden gaty kän soraýaňyz. Bazarda, her bazara baramda soralýar. Lexus RX üç ýüz otuz görüp beräý diýip. Şu wagt bizde iň gowy görülýän RX-laryň biri. Ýaňy bir ussalaryň birinden soradym. Bahasy gymmat-da, näme üçin beýle sprosy bar-aý diýip. Iň bir sprosly RX-da şol. Her kim jaň edip soraýar şuny. Günde bir adam polibom jaň edip soraýar, RX üç ýüz otuz barmy diýip. Näme üçin kän sprosy bar diýsem, şulaň kuzosy döwenok diýdi. Köne RX-laryň içinde şu ýeke-täk diýseň hem bolýar diýýär. Kuzosy döwenok. Üç süzlükler-ä kän döwýär. Şo asnanoý döwýän ýerleri bolýar, bilýänsiňiz. Zawodskoý, swarkalan ýerleri bolýar. Şo taýdan döwülýär we yzky bagažyň ýanlardan. Başga-da döwýän ýerler bar-da, ussalar has gowy bilýändir ony. Bu maşynda hiç ýyl döwýän ýeri bolanok, diýdi. Çynmy, ýalanmy? Ýazyň kommentariýada, näl pikirde siz? Bu maşynymyz biziň Lexus RX-iň ofisialny ikinji pokoleniýasy bolup gidýär. Bunymyz başda üç uçlyk motor däldi. Şoň üçinem ady Lexus RX üç ýüz otuzdyr. Soň bu maşynlar restyling boldy, elbetde, ondan soň üç ýarym motor oturdyldy. Bunymyz biziň üçüşligidir. Şulaň edil şu pokoleniýada, ikinji pokoleniýada üç ýarymam bardyr. Şundaky motor korobka Lexus ES üç ýüz otuzdakydyr. Şol bir VW-Type üçüşlik motor Dodge Camry-da-da gelýändir, üçüşlik. Üç MZ dik gidýärdi öýdýän, ýalňyşmasam. Şu reňkimiz şu pokoleniýa RX-de iň owadan hasaplanýar. Siz nähili pikirde, haýsy reňki has owadan görýäňiz? Biz muňa walýuta diýýäs, indi biziň ýurdumyzda walýuta reňk diýilýär. Dud kemriňem biraz gögrägi bar durşuň, ana oňa-da walýuta diýýäs. Bu açyk walýuta, eýleki dud kemriň walýutasy diýseň biraz göge öwüsýän, ýapygrak bolýandyr. Ýöne dud kemrde-de Käbirinde gatal, şuň ýalak reňkde gelýän bar eken. Maşynymyz ähli gapdalyndan owadan. Oglanlar serediň. Çykanyna näçe wagt boldy, hä? Ýöne Serona widini ýitirenok. Siz-de şu wagt dört gapdallaryny görýäňiz-dä. Göwnüňize ýaraýamy şu RX? Iki WD samma, garaçkoý wariandy, dört WD sammadyr. Paçti hemme RX-de prinsipi şoň ýalak, iki WD we dört WD gelýär. Mynymyz biziň asly dört WD, ýöne iki WD-a öwrülen. Dört WD-dan iki WD-a öwrülmek üçin Raskot ýok. Mosty aýyrdyňyz, reduktory aýyrdyňyz, şo ussa näme örseňiz şol. Prinsipi gaty bir üýtgeşik zady ýok. Soňam islän wagtyňyz ýene yzyna dakyp bilýäňiz. Köpüsi näme edýär şu wagt dört wda sürýänler? Çägä, guma, çöle gitjek wagtlary dört wda edýärler, galan wagtam aýyrýarlar-da iki wda edip sürýärler. Benzin şonda az ýakýardy, hemem has gowy ýörýärdi. Ýöne realno iki wda şu köne RX-lerde dört wda-dan has gowy ýörýär. Razgon çaltdyr. Bu maşynymyzyň-a biziň razgony noldan ýüze çeni meni bir haýran galdyran zat şol. Başdi sekiz sekunt, sekiz sekunda-da ýeter. Biziň ýurdumyzda osnownoý iki wariandy bar, halyjy we amerikanka. Halyjylar-a dubaýski wariantlar, Dubaýdan paket gelinenler, amerikankalaram Amerikadan çala degip gelýänler. Agyr degip gelýänler emma ýöne osnownoý köpüsi çala degip gelen RX-laň. Bu maşynymyzyň degimi-ne şu krellor aýrylyp dakylan, ýöne özi kreli. Oglanlar, garaňka galdyk biraz, gijiräk geldik işler bilen, şo sebäpden daşyny, gördüňiz-ä, bir daşyna üýtgeşik bir aýdar ýaly zat ýok muň, i salonyny görkezeýin men size. Ine, salony, oglanlar, serediň. Maksimalnyý komplektasiýasydyr, kstati, pamýat sidenýa çenli bar, bärde sidenýanam gyzdyrýandyr, oglanlar. Ýene bir zat, Şulaň halyjysynda sideniýa gyzdyrýan däldir ýaponkaday indi şonda sideniýa gyzdyrýan ýok. Bu maşynymyzyň probegi iki ýüz ýetmiş üç müň satlyk bu maşynam men häzir size bahasyny aýdaryn siz uje tiktokda instagramda görensiňiz. Torpedasy gowy bulaň kaçestosy bolmen gowy üç ýüzlükden ýöne serona byda zaýalanýa O-da biziň ýurdumyz yssy hemem uje ýyl jaşy bada oglanlar bilýäňiz-a. Maşynymyz biziň üç üç motor we bäş ýüz kor karobka. Bärde şuny açyk potlakotnik kožalarynyň kaçestosuna serediň oglanlar näçe ýyl boldy maşyna ýöne zawodskoý öz radnoý kožalarydyr. Ýyrtylanja ýerleri bar ýöne. Maşynyň elbetde klimat kontrol öz magntofonjygy bar şuny ýalak Disk okaýa, bärde-de klimadyň zatlary. Başga bir üýtgeşik aýdar ýaly zat ýok. Maşynyň içi giň, komfortny bolandyr, ýumşak, ýöreýşi gowy. Men ýaňy haýran galdym-da, seretýän ýedi nokat ýedi sekunt bä. Basyp sürüp görýän we ýaman gowy çalyp badalýar. Üçlük motordan gaty uly tapawut edýär. Ýöne ýeri aýdanoklar-la, üç-üç duty kemri sürýänler bar-a, üçlükler näme-ow, maşyn bol, ýör-älä-oka diýip prikol tutýandyrlar, si salonda gelýändir duty kemriň üç-üç. Lüwi ýapalyň. Çygundan dolýardyr. Yzyny görkezeýin indi. Ana, yzynyňam ýagdaýy görýäňizmi? Kožalary öz zawody goý. We şuň mebeli biraz uje bogatydyr we bogaty salony bar. Muny häzir biz üç ýüzlük bilen deňeşdiremizde, RX-iň başky birinji pokoleniýasynyň. Muň salony has bogaty seredýäňiz-a bir has kän funksiýalar, has bogaty we şu mebeli. Şuň podlokotnigi ine şu ýerdäki ýassyk diýýäs-dä biz muňa. Şul 2010-da, 11-de, 12-de, 13-de, 14-de, 15-de, 16-da şuň ýalyk owadan. Hemmesinde-de şuň ýaly owadan. Bu idealny bot şu ýeriniň mebeli bara. Maşyn aldyň-a, boldy. Hiç hili hisap ellemek gerek ýa. Hemme zat ba uje. Bärde şuň ýaly çyk bar, stakannik oglanlar. Bärde-je Ojuk-bujuk salmana ýer. Elbetde, bagažymyza-da ýer galýandyr. Yzynda akkumulýatorlar bar. Amerikadan gelen maşynamyz bar, şolaryň akkumulýatorlaryny aýyrdyk. Direltmäne berýäs. Şo taýda bir ýarysy direlýär, ýarysam direlenok. Ondan täze gelen maşynamyza täze akkumulýator dakmaly bolýar. Gapyny açýaň, Lexus ýazgy çykýan. Bagaž knopkada açylýar bolandyr, knopkada-da ýapylýandyr. Gowy zady leksyň şu. Maňa tiktokda instagramda agza bolanlar bilýändir. Ýaňy bir gowy laýfhak aýtdym. Egerde maşynyňyzyň motory ýaga degip başlan bolsa, onda diýeliň siz RX üç ýüzlik sürýäňiz, on kyrk guýup ýörsüňiz, maşynyňyzam ýaga degýär. Ýagyny biraz goýulaşdyryp, ýag iýmesini bes edip bilersiňiz. Mysal üçin, on kyrk guýan bolsaňyz, green hill on bäş kyrka geçip bilýäňiz. Ýag iýmesini peseltýär. Bir ýyl, iki ýyl ýene arkaýyn sürüp bilýäňiz. Eger-de remont edesiňiz gelmese motory, häzir çala degip başlasa, hökman remont etmek gerek. Ýagy goýulaşdyrýaňyz i boldy. Ýene bir ýyl, iki ýyl galanam uje sürüşiňize bagly. Ussaňyzdan sorap göräýiň. Amatly we gowy ýagdyr oglanlar. Hökman ýag içende däl-de, ýag içmeýän wagtam arkaýyn guýuberiň. Öz maşynymda ulanýan ýagym Green Hill. Amatly bolanynyň sebäbi ýurdumyzda önýändir. Içiniň prisatkalar Amerikanyň Infineum kompaniýasynyň prisatkalar. Infineum kompaniýasy barada gyzaklanyp bilersiňiz. Bäş welaýatda satylýan rowlanlar. Şu ýerde men nomerleri goýjak, bäş welaýatynyň dillerleriniň jaň edip adresini alyp bilersiňiz. Nesip bolsa agzalygymyza ýene paýlarys. Basym on kyrk bilen bäş otuzam çykýar. Öňki kalodkalary ses et başlapdyr ýaňy gördüm. Men obmen edip aldym-da buny. Täze RX bilen. Satlyga goýdum diýip aýtdym-a. Muňa-da häzir Optimus kolodkalary dakyrsa ulanylar. Sessiz, ýumşak, baraban zaýalanok, hemem iň esasy zatlarynyň biri, diskany garaltmaýan kolodka. Arkaýyn barlap görüň, bäş welaýatda satylýandyr. Şu ýerde men bäş welaýatyň nomerini goýjak, jaňlaşyň, nirde ýerleşýänlerini bilip, arkaýyn alyp barlap görüň. Bilýäňiz-ä, intäge çenli biderek zat rekomendowat etmedim. Indi Esasy ýeri ýüregi. Bärde bizde üç üçlük motor otyr, bäş skor karobka bilen. Ýaňy aýtdym, bulaň restalinginde uje ikinji pokoleniýasynyň üç ýarym motoram gelendir. Ol uje RX üç ýüz elli diýip gitýär. Iň soňkuje RX şu üç üç motor goýlan. Bärde iki ýüz otuz at güýji bar, noldan ýüze çenlem. Ýedi nokat ýedi sekuntda çykýar. Häzir muny barlap göreris. Üç üçlük motora gaty nadýožny diýýärler-dä. Hemem gowy zady üç üçüň bahasy arzandyr üçlükden. Barlap göräýiň. Indi oglanlar maşyny sürüp göreliň. Maşynyň ýöreýşi-ä erbet däl oglanlar. Ýylyna görä ýumşaklygy hem gowy. Nähili pikir edýäňiz RX barada näme? Üstlenýäňiz bar. Elbetde häzir Lexus-yň-a paçt lýuboýam komfortno Lexus-yň içinde erbedi ýoklaý. RX-laryň içinde-de näçe ýyl täzesini alyp bilseňiz şonça-da gowy, ýyl täzesini alsaňyz-da. Ýöne baha-da bar-da, baha-da rol oýnaýar-da. Şu wagt bazarda bu maşynlaryň bahasy On bir, on iki, on üç, on dört müň dollar. Özüňiz görýäňiz-ä, bazarda gaty gally. Men şuň ýalyň ikinji pokoleniýaň restalingini 2008-ni 9,5 müň dollara satyp goýberdim-de. 9,5 müň dollara. To ýest alyp berdik-de agzalarymyzyň birine. Daş owly uradypdyk ýadyňyza düşýär. Ondan soň bilemok, gowy gymmatlady maşynlar biraz bar. Muny alyp çöle sürýärler, guma, ony urdurýarlar-da, şoň üçin e, çygundan dolug bäri. E, Ýörüşini daşyndan hem görkezäýin, garaňky bolsa-da. Ýörüşi şu wagt meni haýran galdyrdy. Dyzakçyk ýörýän, men müň ýaly eriks dyzaýan roýdamokdym. Üçüşlik şu wagt şu 2 bada diýip hasap ediberiň. 2 bada bolan üçin şoň ýaly dyzaýan. 4 bada müň ýaly dyzap bilenok. Indi içinden hem görkezeýin ýörüşigini oglanlar. Ýedi nokat ýetdi diýdimi? Arkaýynam çykýar, o başda samnýen etýärdim men.

Noldan ýüze çyksy. Üçlük duty kemri, na noldan ýüze çen oturtmaly be. Üç üç. Zygyp çyk görýä, motor gaty gowy. İkinci skorda ýüze arkaýynam barýa da. Bassaňyz ýöne, basmasaňyz 2-de barmaýa ol, 3-de barýa. Gowy ýörýä. Motor korobkasy gowy eken bul RX-iň. Bizem alamyzda barla walla gowy bolandyr. Ýol tutujylyk bu RX-da gaty bir aňarbaşy däl, ýöne erbedem däl. Ýöreýşi haýran galyrdy. Komforty bolýa, gowy. Oňa pretenziýam ýok. Şumoizolýasiýa gowy. Gaty bir daşaryň sesi içine eşidilip baranok. Özüň komfortny duýýaňda süreňde rulda, ynha şu wagt men spokojno giňişip otyryn. Şu ne paşt 2-3 sagatda ne sürüp ýörün, ýadamok. Ýöne agyr maşyn. Mysal üçin Duty Camry-da şäher üçin mundan Duty Camry has gowy. Obşem sedan şäher üçin has gowy krossowerden. Ýeňil-de o. Bu oň ýalak däl. Uly batda sallan atýanby? Ony biz barlamasak bilemok. Käbir krossowerlaryň keseli şol. Tormoz tutujylygy hem o. Erbet däl. Operator aýradan çykýar-da. ABS bar, ABS işleýän ekeni. ABS-na barlamadym, şu wagt barlap görýän şu. Biziňkilerem ýöne ýere gowurýan däldirler bu maşyny. Bilýäňiz-ä, binamyz döwülmeýän maşyn bolsa gowurýarlar-a biziňkiler. Indi oglanlar, Maşynyň garaňkyda-da witjasy, içiniň yzkysam ýanmaly-oý ýakmadyk-da, gök çyçyra, salony owadan. Öň çyraçylyk döwründe, ýadyňyza düşýärmi, şuň ýaly ledy žugla goýýardylar-da, çyrajygyny ýakyp aýlandan bolýarlar-a. Ýöne sürüp barýarkaňa çyrasyny ýaksaň, neudobny. Çyrasyny ýakyp sürýänler barmy? Intägem. Maşyn bardy, näme aýtmadyk bolsam, oglanlar indiki wideolarda aýdaryn, sebäbi bu. Jemlemesek garaňky, kän zat görünmeýär, garaňky bolsa-da kän prosmotr alynok, kän bir halaňyzok, siz ony bilýän. Ýöne Elix şu wagt elime düşdi, nesip bolsa bir günde, iki günde satylar bu. Sebäbi bahany normalny baha goýduk, on bir müň dollardyr bahasy kime gyzykly bolsa maşynyň. Ýörişini zadyny özüňiz gördüňiz, hodowoý, motor korobkasy gowy. Mebeliň daşynda etmelije zatlary bar, onam näme biraz rak skidka diýip berer, sowlanar. Kime gyzykly bolsa aşakda nomerler durandyr, arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Ine şuň ýaly obzor boldy göwnüňize ýaradymy RX üç ýüz otuz nähili halaýaňyzmy şu maşyny bahalyna degýämi şu maşyn şu wagtam on bir müň dollar on bir müň dollar azam dälä ýigrimi ýyl bolan maşyn üçin ýöne häzir on müň dollar berip dutam alyp ýörlerdä on on bir müň diýip bu maşynyňam öz ýeri bar ulanarka krossower beýik aşagy görýäňiz gumlukly daglykly ýerlerde ýaşaýanlar gowy görýär muny alýarlar çölüň içine sürýärler häzir Biziň alan Kia-myz, naprimer, Lexus-ymyz, Tarada Camry-myz, ýigrimi bir Camry-miz guma, çöle girip bilenok. Daa bular girýär. Şoň üçin hem adamlar allap sürýärler, işine ýaradýarlar. Hemem buň gowy zady, zapçastisy arzan. Täze modellere garaňda. Näme üçin şu maşyn populýarny diýip sorajaklar üçin. Täze RX-lardan, üç ýüz elli RX-lardan bulaň zapçastisy arzan. Soňky RX-laň zapçastisy gymmat gelýär. Aýtdym-a men size geçenlik dört ýüz dollar aldyk diýip, Abrambar Çantry. A bärde dört ýüz dollar bilen polny hadowa geçip bolýar. Belki ýene galar motor oňartmana-da. Bulaň edil şuň ýaly aňrybaş komplektasiýasynda, bizde barmy ýokmy bilemok, pnewmopodweska gelendir, ýagny amortizator bar-a, düşüp oturýar bilýäňizmi, isleýşiňe görä galdyryp düşürip bolýar. Ony oň ýalygam bardyr, bizde barmy ýokmy bilemok, bizde prostoý. Bizde wapşe şo pnewma podweskany halanoklar, zaýalansa oňaryp bolanok diýýärler ýa gymmat diýýärler şoň üçin prostoý gowurýarlar. Motor korobka bu kapodyň içindäki zapçastlaryň hemmesi üç üçlük Dut Camryňkam bolýar, üç üçlük Yeas'yňkam bolýar şoň üçin zapçastlar kän, angarlar kän bulaňa bilýäňiz. Daşoguzdaky açylan angarymyzda-da müň zapçastlar bardyr kime gyzykly bolsa şu ýerde oňam nomerini goýjak. Kim nähili maşyn alasy gelip ýör ýa şuň ýalçyk RX üç ýüz otuz alasymyz gelýärmi? Her biriňize öz isleýän maşyňyzy almak nesip etsin, iň esasy zatam janyňyz sag bolsun, dawaýça!